Ech begréissen iech häerzlech zu enger neier Folg vun Heavy Rain. No engem kuerzen Intro geet et lass. Sou, lo geet och lass hei. Fortsetzen, Verhaftet, Dommler geet haut virun, d'lescht Chou si mer jo verhaft gi vun de Policebeamten a mir konnten eis net méi widdersetzen.

Jo, et muss natierlech ärger sinn, als Papp ugeklot ze sinn, eppes mam Verschwanne vu sengem eegene Jong ze dinn ze hunn.

Gott und starben.
Ja d'Police muss alles dru setzen natierlech fir déi Schwann ze fannen, mee si verhéieren déi falsch Leit, well hien ass net de Kidnapper, ech mengen.
Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal, ich will nur eins wissen, wo verstecken Sie Sean? Ja lo ass wou säi Partner, do féiert hien den Ethan weider.
Okay. Ihre letzte Chance, Eden. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ja, alles, wat hie seet, dat kann natierlech béis Konsequenzen hunn, ass kloer. Ich weiß es nicht.

Sou, kucke mer mol, wat mer elo kënne maachen. Eng schwéier Situatioun dat do elo hei.
Gi mer hei eran.

Wat leeft nach? Also ech mengen, dat ass eng zimlech schwéier Situatioun dat Ganzt hei, well hie weess natierlech, datt den Ethan näischt mat der Saach ze dinn huet, mee trotzdeem behaapten d'Chief dorobber, datt datt heen et ass, den Ethan, datt heen de Killer wäert sinn an e schéckt seng Leit natierlech deementsprechend op op heen dann un. Mir hunn se festgeholl an wat soll e maachen? Den Detective, deem geet och grad net gutt. So, wou si mer hei lo? Schéngt eng Bar ze sinn dat heiten, ne? Oder wat ass dat heiten? Kann mer e bësse Piano spillen. Ups, falscht Knäppchen gedréckt. Da muss een dann ëmmer déi richteg Knäppercher drécken zum richtegen Zäitpunkt. No momentan geet zwar. Eng kleng Oflenkung no dem hektischen Dag am Büro. Soll jo anscheinend beruhigen, ne? Piano, Musik. Dat kënnt ëmmer gutt no engem stressegen Dag. Ah, do kënnt de Kellner mol. Wat bréngt en eis da Guddes?
Ee Wodka, Sir.
Ah, ee Wodka. Danke.
Sie wirken ein wenig besorgt.

Ja, d'Hinweiser durchgoen, das mo guer keng seng schlecht Dann Idee. wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich.
Ich geb mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer.
Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich.
En huet eng schwéier Lag momentan, dat ass ouni Fro. E muss onbedéngt dat Kand retten, mee si hunn de Falschen am Büro sëtzen. Jo, esou kënnt et natierlech net virun, ne? Kucke mer emol d'Beweiser hei duerch, enker. War jo guer keng sou eng gutt Iddi, an hie hat dat jo och vir, den Detective.
Kuck mer emol. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag als Sean Maas verschwunden ist. Ich glaube nicht dass da etwas drauf ist, aber wer weiß.
Jo, kuck mer d'Beweiser nach enker duerch, mee déi meescht hate mer zwar schonn enker gekuckt. Ok, wat hu mer hei elo?

Kuck mal, d'nächst Origamifigur, wat ass mat där? A kuck mal hei mat der Kaart mol, ah, do ass awer eppes.

A wann der mech wëllt ënnerstëtzen dann abonnéiert mäi Kanal. Merci fir nokucken a bis demnächst.